Lisa, Ray a Doja Cat. Born Again, gatho ni Catherine Hopkins a Cariad Pyr cyn hynny. Da chi'n gwrando ar Capital Gorsaf, gerddoriaeth siartia ora Gogledd Cymru. Owain Llyr yn cadw cwmpeini chi am uh, 8 funud ar hugian bach arall. A wedyn fydd hi'n goodbye. A good night, Irene. Uh, fel dwi wedi sio, uh, sôn drwy gydol y sioe heddiw yma, dwi yn uh, hynod o ddiolchgar am yr holl negeseuon uh, dwi wedi dderbyn. Dwi hefyd yn ddiolchgar iawn am eich cwmpeini chi uh, dros y blynyddoedd. Ugian mlynedd i gyd, mae wedi bod yn rhan holl bwysig uh, o mywyd i. A fel o'n i'n dweud, uh, mae yna gyfnodau drwg a da di bod. Chi di bod yna uh, tra, wel, tra dwi di prodi ddwywaith. tra mae'r plant wedi dod i mewn i'n bywydau ni. Ac er, er bod uh, yn anffodus nes i golli mam a dad yn ystod y siwrna yma ac uh, bobl eraill oedd yn agos iawn i fi uh, yn y mywyd i ac oedd, oedd y radio just yn... oedd o just yn cadw fi'n brysur. Felly, os fysa dad a mam yn gwrando rwan, so ni jyst yn licio dweud diolch iddyn nhw am goelio yn y fe a gadael fi ddilyn ym mreuddwydion. A hefyd i nain a gync y gerallt, um, nath helpu fi ar y siwrna. Roi pres yn ymhocad i pan o'n i'n sgint uh, a gadael mi fyw efo nhw. Mae yna griw anhygoel uh, wedi gweithio yma dros y blynyddoedd. Nid yn unig yn yn stiwdios ni yn Wrecsam ond hefyd yn Parc Menai. Criw anhygoel, gorsaf fach uh, yn Parc Menai o'r enw Champion 103. Wedyn nathon ni newid i Heart wrth gwrs a wedyn Capital Cymru. A dwi jyst yn falch iawn o gael uh, bod wedi bod yn rhan o'r siwrna yna. A nath yr orsaf yna, gorsaf fach iawn, ond nath i wneud gymaint o argraff, a mae wedi bod yn rhan o uh, fywyda gymaint o'n ni, dim just fi, ond chi hefyd. Uh, felly diolch o galon i'r holl griw yna, i pawb sydd yn gweithio tu ôl y llenni yma. Uh, um, yn yr holl orsafoedd dros y blynyddoedd. Diolch i criw Capital Cymru hefyd yn fwy diweddar. I Cerian, i Lois, i Alistair, i Daf, i Kev, i Tomos yn ystafell newyddion, i Mair Tomos hefyd, fel yn gweithio ar y newyddion, i Sean Pritchard. A hefyd, dwi eisiau dweud diolch yn fawr i'n heulu fi. Uh, I Ffion yng Ngwraig Anwyl am, am yng nghefnogi fe. Am adael i fi ddod i'r gwaith, felly roed penwythnosau i fyny i fi gael dod i'n ngwaith i wneud be, be dwi'n garu a be, be dwi wedi garu wneud am uh, 20 mlynedd. Uh, diolch i'n hogia fi hefyd, i Morgan, i Elis ac i Hew. Ac hefyd, Yn bwysicach ella, wel dwi'm yn gwybod os, os ddyla fi ddeud yna, ond yn bwysig iawn i chi y gwrandawyr am adael i mi ddod i gadw cwmpeini chi, am adael i fi mewn i'ch cartrefi chi, heb gael rhyw fath o restraining order. Uh, da chi wedi bod yna yn y mywyd i drwy y drwg a'r da.